rĩtwa rĩakwa njĩtagwo pastor john kimaningure nĩ ngwenda gũkũgeithia na ngeithi cia wendo wa mwathani mahinda-inĩ maya uh, nĩ mahinda ma kũgayana kiugo kĩa ngai na njĩra nguhĩ na nĩ ngwĩtĩkia atĩ ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩgayana kiugo kĩa ngai nĩ tokũrathimwo nĩ ũkũgĩa na revelation na to revelation atĩ maũndũ marĩa mothe mangĩkorwo makũgĩtĩire hinya kana kaũndũ kangĩkorwo gokĩte thĩinĩ wa mũtũrĩre waku gatarĩ na anja tũkĩaria kiugo kĩa ũmũthĩ nĩ gũkũringĩka kĩama atĩ nĩ ũkũgĩa na revelation na nĩ ũkũgĩa na anja na kana kĩama kĩa ngai nĩ gĩkũringĩka o gĩgũkorerere o ũguo hi na hi a, kana, ona kana thikũ cigana na ciũkĩte thutha wa gũthoma kiugo kĩa ũmũthĩ reke tũhoe mwathani twagucokeria ngatho muno muno ni tondu wa kiugo giaku kiria ki muoyo twakiamukira na ngatho o mwe witu tukihoya ati kiugo giki ni gigututeithia o mwe witu na ni gikugia na handu ngoro-ini citu reke mwathani hindi iria tugukorwo tukiaria kiugo giaku hinya waku umagare na umagare thiini wa maundu maria mothe magikorwo thiini wa muturiro wa muthikiriria wakwa kana mwiroreri na ati tukirikia mwathani korwo tuika ati kiugo giaku ni gikuaccomplish kana ni gikuhingia uria ugitanyire thiini wa mwiroreri na muturire wake twacokia ngano na twamũkĩra kiugo gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu mwathani witũ amen amen mbũria hamwe naniĩ thĩinĩ wa maandĩko mandĩkĩtwo thĩinĩ wa aroma aroma ĩ- eh, ĩmwe nĩ ngũthoma kamũhari ga ikũmi na ithathatũ na ndambe ndambie ka ikũmi na mũgwanja na tũcoke twaranĩrie ndeto ici ũrĩa cihana romans chapter 1 verse 16 and 17 roma ĩmwe

watho kana mbũri kana thakame ya kĩndũ twĩtĩtwo tũgetwo thĩinĩ wa ũtugani wa ngai na message ng'ima ĩrĩa twĩ nayo nĩ message ĩmwe ya ũtugi wa ngai na gwakorwo kũrĩ kĩndũ kĩagĩrĩirwo nĩ kũririkananio na gwĩkĩranwo hinya thĩinĩ wakĩo nĩ atĩ ithuĩ twĩ mwena ũyũ wa mũtharabarĩ gũtirĩ mũndũ ũrabatara ng'ondu kana mbũri akiumagara gũthiĩ mbere ya ngai ona akorwo nĩ tũ- nĩ tũkoretwo tũkĩrana hihi atĩ mbaca hihi ũguo waga kũruta maundu macio nĩ manyo- nĩ manjoherera na ti maho twĩ na kĩndũ tũhetwo gĩtagwo injiri kana ũhoro ũrĩa mwega ũhoro ũrĩa mwega rĩ ũtuĩkĩte mwega nĩkĩ paulo akoiga atĩrĩrĩ ndaũconokagĩra tondũ ũcio ũhoro mwega rĩ nĩguo hinya ũrĩa wa ngai harĩ mũndũ ũrĩa wothe ũhonoketio kana wĩtĩkĩtie nĩ tondũ thĩinĩ waguo rĩ nĩ kũragu nĩ kũguũrĩtio Uh, righteousness kana ũthingu wa ngai ũtarĩ wa uh, ũ- ũtarĩ wa watho na na ũtarĩ wa na njĩra ĩngĩ na ũguũrĩtio na ũndũ wa tugwĩtĩkia from faith to faith nĩ tondũ nĩ kwandĩkĩtwo atĩrĩ andũ arĩa matuĩtwo kana matuĩtwo just kana the justified the just gũtũũra kwao rĩ magũtũũra nĩ ũndũ wa wĩtĩkio ndeto ici cina application thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ tondũ gwakorwo kũrĩ na ũndũ ũkũbatara gũ clarify o thĩinĩ wa kanitha ũmũthĩ ona kana thĩinĩ wa bũrũri witũ nĩ ũndũ ũyũ wa atĩ kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ rĩ nĩkĩo gĩtwagĩrĩire na gĩgatũigana na njĩra nene mũno kĩrĩkanĩro kĩu kiugĩte atĩa kiugĩte atĩ mũrũ wa ngai ũrĩa warutirwo igongona rĩ na agĩtuĩka mũkũũri witũ rĩ nĩwe ũtũiganĩte na nĩwe o twagĩrĩire na tiga wee-rĩ, tũtirĩ na igongona rĩngĩ ithuĩ, ithuĩ nĩtũiganĩtwo nĩ igongona rĩu. Andũ metagwo Agalatia-rĩ, hĩndĩ ĩrĩa makinyĩirwo nĩ ũhoro wa ũhonokio-rĩ, makinyĩirwo nĩ ũhoro wa ũhonokio-rĩ, ma, ma, nĩ- nĩmatambĩrĩire maũndũ mangĩ makiuga, ai, no gwĩtĩkia tu, ĩhĩ nĩtũkuongerera tũũndũ tũigana ũna. Na hĩndĩ ĩrĩa mageragia kuongerera-rĩ, mũtũmwo Paulo akĩmandĩkĩra marũa, akĩmera tigai ũguo mũrongerera, M- iganwo-i nĩ grace, iganwo-i nĩ ũtugani wa Ngai, Gwakorũo kũrĩ ũndũ tũngĩka thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, no gwĩtĩkĩra atĩ o na ithuĩ-rĩ, nĩ tũiganĩtwo nĩ ujumbe kana nĩ message ya grace ya Ngai, tondũ thĩinĩ wayo nĩho tũrona Injiri kana ũhoro ũrĩa mwega. Now, ũhoro ũrĩa mwega nĩ ũthiĩte andũ makiugaga atĩrĩ, ndũngĩakĩagĩra o ũguo, nĩ ũkũbatara kuongererũo.

irĩ mbũri kana ng'ombe na agas- na agaita mbere ya ngai nĩgetha yaragie ũhoro-inĩ handũ-inĩ ha mwĩhia no rĩu gũti thakame ya mbũri kana ng'ombe nĩ ya mũrũ wa ngai ĩrũgũmĩte ĩkĩaria ndeto ciaku na ciakwa na akorwo nĩ weraria rĩ niĩ kĩrĩa njĩ- njĩtĩtwo kuga atĩ nĩ gwĩtĩkĩra na gwĩtĩkia na kuga amen maandĩko maugĩte atĩrĩrĩ no matter how many promises of, uh, that god had made they have become yes

tũtirĩ na kũndũ kũngĩ twĩ na ũhonokanio nĩ njũĩ nĩ message ũngĩrigwo ndĩrenda kuga atĩa pastor ũrenda kuga atĩa ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ no ũkorwo wĩikarĩte hau ũthikĩrĩirie maũndũ ũkaigua ĩhĩ wenda kũhonokio no wĩkire ũũ ndoka gũkwĩra stop tiga kwĩka ũguo ũrerwo nĩ gũteo ũrateo akorwo ti injiri ĩrario akorwo ndũrapointwo ndũ- ndũronererio injiri ya jesu ĩrĩ o anja ĩkũiganĩte rĩ anything else ndoka ngwire na nikio mwathani anduma television-inĩ yaku kana kompyuta-inĩ yaku gũka gũkwĩra you are being duped nĩ kũhenio ũrahenio injiri nĩ ĩkũiganĩte ũhoro ũrĩa mwega nĩ atĩrĩrĩ jesu nĩ mwega nĩ agũkuĩrĩire nĩ nĩ arutirwo igongona nĩ a- nĩ aiganire amen okorwo ũrandora ũgeciria atĩrĩ pasta tiku ũrenda kuga ingĩruta ciringi cigana ona ngai ndangĩ kangwĩre ngai ndakũrora ciringi ciaku ona kana kwaga gwacio

nĩ mabangĩku na meho kĩrĩa ũkũrehe nĩ wĩtĩkio wa gwĩtĩkia atĩ revelation na manifestation nĩ igũthi ciborete kana ciũkĩte into place tondũ ngai ti wa maheni ũrĩa ũkũhonoketie rĩ akwendete kinya mũico na nĩoĩ atĩ ena anja you only believe ĩtĩkia atĩrĩrĩ atĩ gatũrũme ka ngai karĩa karutirwo rĩ nĩko gakũiganĩte ndũrĩ na bata wa gwetherera maũndũ mangĩ imagine ndoka gũkwĩra atĩrĩ do not be ashamed na ndũgaconokere injiri ya kristo jesu tondũ thĩinĩ wayo thĩinĩ wayo nĩho twĩ na ũhonokio ũrĩa tũiganĩte for everyone who believes everyone no everyone nĩ kinya we everyone everyone ciugo ici cingenagia mũno Rĩu igũ- hingo ciothe ũkĩigua ngĩhunjia niĩ nĩ njiguaga wega mũno ngĩ- ngĩigua ngai akĩaria whosoever everyone anyone njiguaga ciugo ciĩ na ũtugani mũnene mũno na nĩcio ndakũringĩrĩria mũthenya wa mũthĩ ĩtĩkia hamwe nani

community fellowship church ngai akũrathime na o nginya rĩrĩa tũgũcemania hĩndĩ ĩngĩ ngwĩrire rĩtwa rĩa- rĩakwa njĩtagwo pastor john kimani ngure na nĩ kuma kanitha wa community fellowship church kahawa west nairobi